L-istorja ta' kull filgħodu. Ejja ħaffef għax sar il-ħin! Mhux aħjar milli niekol iċ-ċereali norqod kwarta żejda? U murara, mhux xorta nkun diġà kilt l-ikel li tagħtini ommi, il-kolazzjon huwa kollu ħela ta' ħin. Eħe, il-kolazzjon fil-fatt iktar ma għadda ż-żmien iktar inqisuh bħala waħda mill-ikliet importanti tal-ġurnata. Ir-raġuni mhijiex biss għax kolazzjon u għax bilfors irid ikun breakfast u għax irid ikun cereal, imma għax inti il-ġisem ġej minn mument li jkun starved, mument li ma kienx kiel, peress li nkunu rqadna, jekk ovvjament ma nkunu ġejjin minn shift, tajjeb, u ovvjament hemm Il-kolazzjon ħajtina dik l-enerġija li l-ġisem irid jibda biha. Issa, hemm ħafna min-nies jaħsbu li l-kolazzjon hija xi ħaġa li bilfors kif inqumu għall-aħars ma ma neħdux. Imma importanti li wieħed iqassam ħafna l-ikel għax naħseb wieħed mill-kunċetti importanti tal-ikel huwa li nqassmu l-ikel matul il-ġurnata. Jekk nimmissjaw il-kolazzjon, qed nimmissjaw waħda mit-tliet ikliet li huma importanti fil-ġurnata u għalhekk importanti li nintegrawh u niftakru illi illi nieħdu kolazzjon illi għandu dawk in-nutrijenti illi ehm, bħal fibra tajjeb il-ħalib jekk aħna qed nitkellmu fuq cereal tajjeb ehm, u importanti li nintegrawh dan fid-dieta tagħna u ma nimmissjawhx. Ħafna drabi jekk ma nibdewx bla kolazzjon ehm, ħafna drabi ninsew kważi nieklu jew ikunu battarti jew nibdew il-ġurnata b'ikel differenti. Illum il-mentalità qiegħda tinbidel u fil-fatt huma ħafna dawk li verament qed isibu l-ħin biex jieħdu kolazzjon tajjeb. Oħrajn jieħdu l-kolazzjon magħhom fuq il-post tax-xogħol. Imma x'inhuma n-nutrijenti l-aktar importanti li rridu nikkunsmaw fil-ħin tal-kolazzjon? Eħe, m'hemmx regola ġenerali li bilfors, pereżempju aħna kolazzjon meta ngħidu fuq breakfast, ħafna drabi naħsbu biss li huwa cereal. Ovvjament insibu nies li s-cereal ma jogħġobhomx. Allura importanti li jkun hemm integrazzjoni. Imma importanti li kull kolazzjon u kull ikla, apparti l-kolazzjon, ikun hemm nutrijenti li aħna fil-ġurnata aħna qed nipprovaw insostnu bħal pereżempju l-fibra li hija nieqsa ħafna drabi mid-dieta tagħna u l-fibra ħafna drabi tinsab fiċ-ċereali tajjeb li jkunu high fibre u anki minn ħobż tajjeb li jkollu fibra aktar għolja. Importanti id-dairy product li ħa jtina l-proteini u ħa jtina wkoll il-kalċjum. U ovvjament nagħżlu affarijiet oħra li dawk in-nutrijenti li naħsbu li aħna matul il-ġurnata mhux sa niggwadanjawhom. Bħal pereżempju maċ-ċereali jekk xi ħadd iżid il-frott pereżempju miegħu ħa jżid ċertu nutrijenti oħra miegħu. Jiġifieri l-għan mhux kemm inkabbru l-kolazzjon imma li n-nutrijenti ta' ġo fih ikunu rich, in-nutrijenti ta' ġo fih ikunu Xi ħaġa li aħna huwa importanti ħafna għall-ġisem tagħna.
Jeżistu ħafna studji li jikkonfermaw l-importanza tal-kolazzjon kuljum. Hemm min jgħid li meta wieħed jieħu kolazzjon tajjeb, imbagħad m'għandux għalfejn joqgħod iħabber rasu dwar x'se jiekol matul il-ġurnata. Kolazzjon tajjeb jiġifieri huwa biżżejjed biex jieħu post l-ikla ta' nofsinhar u ta' filgħaxija?
Eħe, il-kolazzjon, peress li hija waħda mill dawk it-tliet ikliet li aħna nsostnu, tista' tagħmel parti, fil-fatt kellna ħafna nies li l-ikla l-ħafifa tajjeb tal-ġurnata għax aħna s-soltu l-ikla għandha tkun maqsuma, għandek il-kolazzjon, għandek ikla ħafifa, ikla żgħira, tajjeb u l-ikla l-maġġura. Billi wieħed jaqleb, tajjeb is-sitwazzjoni jew kilkolazzjon naħsbuh li huwa li huwa serial, wieħed jista' jagħmilhom matul matul mument ieħor fil-ġurnata, ġifieri mhux bilfors iġi xi ħaġa ta' bilfors ta' filgħodu. Eħe, jista' jkun ekwivalenti għal xi ħaġa oħra, pereżempju l-ikla l-ħafifa, tajjeb imma ħafna drabi ma tkunx ekwivalenti għall-ikla l-maġġura. Tajjeb, jiġifieri fejn meta qed ngħidu ikla maġġura jiġifieri tkun ikla li ħa ttina aktar enerġija, iktar kaloriji, tajjeb, u ovvjament iktar nutrijenti oħra. Jiġifieri importanti li wieħed jista' jaqlibhom dawn il-kolazzjon, l-ikla l-ħafifa u l-ikla l-maġġura jista' jaqlibhom. Importanti li l-ikel ikun individwalizzat, tajjeb, it-tip ta' ikel u l-ammont l-iktar għax it-trick, Ħafna drabi huwa kemm wieħed jiekol għax dak li ħa jagħmel effett fuq il-ġisem tiegħu u għalhekk importanti li l-kolazzjon, il-qies tiegħu jkun individwalizzat.
Fatt kurjuż hu li l-famuż kolazzjon għall-Ingliża oriġina sa mill-1300 u ħafna Ingliżi kważi kważi jqisuh bħala l-platt tradizzjonali tagħhom. Fis-seklu erbatax il-kolazzjon għall-Ingliża kien opportunità biex in-nies tal-kampanja juru l-ġid tagħhom. Kif ukoll kien idea tajba biex jissoċjalizzaw mal-ħbieb sa mis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Tikka aktar fuq saħħtek. Kollha kemm aħna fil-kċina tagħna jkollna xi ikel ipproċessat. Iżda tajjeb li nifhmu li dan l-ikel jiġi pproċessat biex tiġi kkontrollata l-bakterja u għalhekk l-ikel idum aktar. L-ipproċessar tal-ikel inaqqas xi sustanzi, minerali u vitamini li jkun hemm fl-ikel naturali. It-togħma tal-ikel ipproċessat mhijiex it-togħma naturali u dan għaliex mal-ikel jiżdiedu ħafna mluħa, kulur u sustanzi artifiċjali. Importanti li nikkunsmaw l-ikel ipproċessat b'moderazzjoni, peress li dan it-tip ta' ikel jista' jwassal biex ma nkunux kapaċi nikkontrollaw il-konsum tiegħu. Tajjeb li noqogħdu attenti x-ċereali nieklu fil-ħin tal-kolazzjon,